O, co ni off.
Nes i tyfu lan yn, yn, yn Treforys, yn, yn y dwyrain, a oedd tîm rygbi rough yn ni, tîm rygbi rough iawn. Oedd Da, allan o'r sgwad o 25, oedd 30 di mynd i'r carchar. Oedd tîm da dyn ni ddo, ond i fod yn deg, oedd lot o bois sy'n gyfarwydd iawn a snatcho pethau ar redeg, so... Oedd y refs yfed troi lan gyda taser yn lle chwiban. Offside! Dwi'n cofio un o'r bois oedd yn really hapus o Tegai achos gath ei gy yn mathemateg, a'i bedol yn Cymraeg, a ddim meddwl le hanner ffordd i tŷ Gai. It's a tea better than a you.
O, gen i ysgofion gret am Glan Llyn. I rai na chi sydd ella ddim yn gwybod, mae Glan Llyn yn wersyll lle mae plant o ysgolion ar hyd Cymru i gyd yn mynd yna ar un pryd. I rai blant, hwnna 'di'r tro cynta ti'n clywed acen o fel ochr arall y wlad. A unwaith oedden ni jyst ar y llyn, ac yn rhoi hogyn o'r, or de'n cambihafio neu rhywbeth. A oedd athro'r goc yn mynd, Hal! Chdu! Oedd y plentyn yn mynd, What? Chmi? O, oh, hwntws, peidiwch bethau newid.
Sef i un i yn Pen-y-bont, wedyn tyfais i fyny yn Port Talbot a wedyn es i i brifysgol yn Abertawe. Ond os ydych chi yn edrych ar map o Cymru, mae fy life trajectory yn dweud fy mod i'n mynd i cael fy midlife crisis yn Llanelli. Rwy'n 20 mlwydd oed nawr, doeddwn i byth yn hyderus fel harddegwr. Fi oedd y bachgen mewn partis wnaeth ddim mynd. Um, Is i un parti pan o'n i'n 16 mlynedd oed, uh, a roedd yna, roedd yna sylweddau yn mynd o gwmpas, uh, yn benaf hummus.
Fi'n tyfu lan yn dlawd yn Abertawe, a fi wedi mynd lawr i'r Mumbles pryd fi'n fach yn chwarae gyda plant lawr fanna, a nhw'n bwyd a bwyd, fi byth di clywed o, oce? Okay? Pethau fel asparagus, A hummus. A, a, a brecwast. Yn Abertawe, mae yna plac mewn pob lift mae Dylan Thomas di ffarto mewn. Mae hon yn wir, mae pob busnes yn defnyddio ei enw i trial marchnata beth maen nhw'n neud. Mae'n, o oh, ie, yeah, croeso, Derry Fyn, Derry Fyn. A o'i ti'n gwybod, o Dylan Thomas yn hoff iawn o'r Nando's ma? O oh, ie, yeah, bob dydd oedd e mewn fan hyn, bwyta'r peri-peri chicken. Oedd e, oedd e ddim yn hoffi e'n dwyn, just ar y lemon and herb o Dylan. A oedd fi'n mynd i ei steddfod, a mae pawb fan yn pissed, right? Mae hwn yn wir, nag yw e? Mae hwn yn wir. Mae ti'n mynd la a ti'n cael drink. Just meddwl amdano fe o'r mas tu fas, o culture falle sy'n siarad Saesneg. Dychmygwch hwn am eiliad, iawn? Oh, fuck it, I am steaming, boys. I've been drinking since 11. It's like 5. I've been on it all day. Oh, boys, should we go watch a nine-year-old do a poem?
Absolutely steaming. Oh, mae hwnna'n great telyn, mae hwnna fucking corn. Go on, girl!
A fi'n dod yn reiddiol o Machynlleth yn Powys. Hey, ww, ww, oh good. Lle amaethyddol. Mae'n bryd o chi'n eitha tuff. Es i mewn bus i'r ysgol gynradd. Ond nid bus oedd y bus yma. Cefn Land Rover oedd cael ei gyrru gan dyn o'r enw Wncwl Emrys. Oedd o ddim yn wncwl i ni. Maen nhw jyst yn llucho mewn pawb gyda popeth. Maen nhw fynd, reit, oce, okay, plant, defaid, popeth yn y cefn, jyst offa chi. Reit, mae hwn i'r ysgol. Mae hwn i'r slaughterhouse. Paid â cymysgu nhw! Right, actually, hang on. Na i sbreo'r llythrennau'r teulu ar hwn, jyst fel bod ni'n cofio. Ie, yeah, hi yw'r un i'r ysgol. Dwi eisiau hi nôl. Ti'n gyfer gêm o'n i'n wario amser brec? Silage. Ti'n fe hwnna? Unrhyw un arall mewn ysgol cyffredin, chi wario kiss catch, chi wario tag, Neu chi jyst yn pigo ar y Saeson anyway, reit? A o'n i'n ysgol, gêm ni oedd silage. So, we, we pob un, we pedwar cornel i pob o cornel y parc, achos fflamau'n weithio. A, a o'n i'n cael yr egwyl i gyd i weld baint o porfa neu gwair allan ni wedi pigo lan. A pwy bynnag weld y pentwr mwyaf yn cornel y parc, a diwedd y brec, oedd yn ennill. Ie. Yeah. Ysgol Cymraeg, iawn, dim un computer, ond blydi pimp, pimp gair am porfa. Porfa, glaswellt, gwellgaich, blydi bydde, gwair a gwellt. Oedd un hanner y hambons yn clasgu gyd o'r, or porfa, oedd y hanner arall y hippies wedyn yn smygu gyd o'r porfa, wyn nhw. Oedd y boi oedd y mowr lawn, dod y dydd ar ôl ni, wop, bydd yn mynd, mae'n rhaid. Ar ein yn dwy'n porfa. Ti'n ond ar ein.